Sile zan thar in Calvary rawldanghnak kan serpiak tu kan Pathian si ṭamin hna ṭha seh. Nan dihlak Bawipa chan pek hna seh. Kanmah zong lawmnak chinchok lo kan nei. Tutan ah hi program tlamtling khawhnak ding caah Chabik ah kan tawlrel piaktu kan Pathian si cu min thang hna seh. Cun hi camping program ah uh, rianṭuantu vialte nan dihlak thatho tein nan kan telpi caah buaiban cang bik ko hna seh. Nu upa, Khrihfaupa, pastor, hika te ah nan kan dirhkamh caah hin hi program hi Khrihfa bupi hnatlaknak le lungrualnak in tuahmi a si ko ti kan theih caah Bawipa sin kan i lawm i nan cung zongah kan i lawm ti ka langhter kan duh. Bikin chunsun zanzan a kan ṭhutnitu hika hin pastor cungah lawmnak chin cawk lo kan nei. Bawipa na hmang chin ko seh. lawmhnak biachim hi kan thiam bak lo. Cucaah cun cu vial cun lawmhnak bia cu si ko selaw kan i lawmhnak tu cu Bawipa sin tu ah chim ding men ko hna usih. Hallelujah. Kei hi lawmhnak biachim ka thiam lo le ka chim deuhdeuh an thin hung deuhdeuh a chim deuhdeuh an thin hung deuhdeuh le cu dang selaw atu hi kaa ṭhinh ngai mi cu kan nu he khan ping kan tuah lai kan dihlak hmaipanh tein kan um lai ka ti hna le hmaipanh tein an um le pum kho in kan nu nih zia hmaipanh tein kan um lai ta lo maw oh zia nang an hmai chia zia he kan nu ka hmai chia nga ka halang ko ka te Salo, a dang cu an panh nih, nangmah dawh hik naih tuk in um ko cu. Chim awk ka thei ti lo kan nu, zeidah ruang salo hihi a sin ti lo caah a si. Tuzan ah panh a duh ngai ko nain aa panh kho ve lomi linling pa le ṭhesi pu zong keimah bantuk ti a si cang. Kan pa nih cun a thei ve mas.

Jesuh le zultu hna cu khual an tlawn lioah khan khua pakhat an ra phan i cuka ah cun minu pakhat a min ah Martha a simi nih ihnak a rak tlinter hna. Nau pakhat a ngei i a min cu Mary a si. Mary cu Bawipa ka hram ah cun a ṭhu i a cawnpiaknak kha a ngai. Ka va tam ṭha seh. Amen. Mary cu Bawipa ka hram ah khan ka hram ah cun a ṭhu i a cawnpiaknak kha a ngai. Martha cu a rian a tam tuk caah khan a inn a puam i Riantammi paoh kan inn ka puang. Inn ka puang i Bawipa ka nau nih keimah lawng riantuan a ka rinh hi na zei a poi lo maw? Va bawm tiah hun chim tiah a ti. Bawipa nih cun a leh i, Martha, Martha, thil tam tuk kongah na lungre a thei i na inn ka puang. Sihmanhsehlaw a herh taktakmi cu pakhat lawng a si ko. Kan pem thawtha seh. Hallelujah. Martha, Martha, thil tam tuk kongah na lungre a thei i na ing a puang. Sihmanhsehlaw a herh taktakmi cu pakhat lawng a si ko. Mary nih a hmaanmi thil cu aa thim cang.

Johan Johan hlei khat Johan a ngan hlei khat ame somthum rip in sal non pi ka rel than lai somthum rip in Jesuh cu a hrum ruangmang than i thlahnak cun a ka kal cu thlan cu lungkua a si caah a khar kha lungphel an khat Jesuh nih lungper hi ṭhialtu tiah a ti hna. Mathi pa far Martha nih cun Bawipa a nam tuk cang lai. Kan vuinak na li a si cang tiah a ti. Jesuh nih Martha cu na zumh ahcun Pathian sunparnak na hmuh lai tiah ka rak in ti lo maw tiah a ti. Lungpher cu an thawng i Jesuh cu van a cau i, ka rak tlun hna ṭha seh. Van a cau i Ka pa, ka bia na ka theih cah le cuma ka lung a lawm. Ka bia na ka theih zungzal ti ka hngalh ko, sihmanhsehlaw hi ka chim nak cu hika i ummi hna caah hin a si. Annih nih keimah cu nangmah thlahmi ka si kha an ka zumh khawhnak hnga caah a si, tiah a ti. Cu bia a chim dih in aw thang piin a hun kuah i

kal seh ti tangtar in Pathian bia kan hom hna lai i zeitluk rawl thawt zongah zeitluk meh thawt zongah cite aa tel lo ahcun pak lawng si caah zei bantuk i ṭha ṭha kan man zongah zei bantuk i chim thiam in an chim zongah thiang thlarau aa tel lo cun pak lawng si caah thiang thlarau cite bawipa sin a hal piak ding in pa kunu Jesuh kan sawmter.

Kan Pathian na min thangṭhat in um ko seh. Ka Pathian nu ka pa tuzan caan zongah Bawipa hi ti bantukin nangmah thangṭhat kho dingin kan nun lam a kan hruaitu, a kan vengtu damnak a kan petu ka Pa nangmah na si caah kan i lawm tuk. Na min kan in thangṭhat. Tuchunchun ni tlang zong na bia an cawnnak a Bawipa nangmah nih lam na hruai hna. Thlarau thianghlim na umpi hna ka Pa kan i lawm tuk. Hi pinlei zongah a kan hruaitu dingah Bawipa nangmah kan in sawm. Ka Pathiannu ka Pa, tuzan caan zongah Bawipa na Fapa Jesuh na min in thluachuahnak kan pek. Tuzan ah Bawipa na fale nih kan herhmi tirawl a theitu Bawipa nangmah na si. Kan herh ning in Bawipa Fapa nun kal tlangin na chim lai caan i min thangṭhat in um ko seh. Theitu nun vialte ah an thilrit an i ṭhum i an tei khawh lomi vialte tei khawhnak, an tuah khawh lomi vialte tuah khawhnak ding caah tuzan ah Fapa nih Bawipa a chim fawn lai caan i min thangṭhat in um ko seh. Ka Pathiannu ka Pa kan i lawm tuk. Tuzaan ah Bawipa khuaruahhar in mit hmu lo chimtu ngaitu karlak ah palai ṭha bik nangmah rik si ko. Ka bia cu ka thlah le a lawng na kir lo lo ti tu kan pe chia. Na thlah hnawh chan he na bia cu na kirter lai chan na min thangṭhat rum ko seh. Khamhtu Jesuh na min na sin lunglawm in thla kan cam kan pe chia. Amen. Kan nu hi ka uar bak ko. Zeidah na ka uar khunnak cu kan kar nak kibet nan nu he hin ta thar nan lo. Kama tem tha ta se. Kan thak ruh cu keimah bak a ka lo he ko. kan ngakruh sinah rili pa lo si lo. Hallelujah. Kan nu le Bawipa rak sam cu hna seh. Thlacam in ah om pek hna u law len li ah kum hlei thun kum hlei li chun inn lei pakhat hmanh fanu fapa kongah inn le lo kongah ruat lo tein Pathian rian kan ṭuan khawhnak cu hi kan nule thawngin a si. Innchungkhar lei ah nu fapa kongah ṭaoan an kan lak. Inn le lo kong zeizong vialte ṭaoan an kan lakpi caah nihin ni ah zalong tein Pathian rian kan ṭuan khawhnak a si. Bawipa na thluachuahnak pe chin lengmang ko hna seh. Tuzaan ah Baibal kan rel bantuk hin kan Bawipa Jesuh Khrih in a tuanbia tampi lakah ngakṭah unau Mary le Martha le Lazaru ngakṭah hna unau innchungkhar ah a ṭhatlakmi hi a tuanbia lakah duh a nung khun in keimah nih ka cohlan mirum le milian le inn ṭha lo ṭha ah a hna ngam lo Ngakṭah unau ruat innchungkhar te ah a hna mang, a thla a tla. Ka van hnap hna seh. A ruang cu zohhmanh, an dawt bak ve. Jesuh Khrih ka hawikom ṭha tikah an ser ve. Jesuh Khrih kha cungnung tikah an chiah ve. Cucaah an inn ah a ṭutlaknak si ko ding that a si. Amen. Hallelujah. Kan Bawipa Jesuh Khrih hi inn ṭha lo ṭha le tlakrawh inn le pangpar ṭahmi ka si rem lo. Kan Bawipa Jesuh Khrih a saremnak cu amah a dawtu hna innchungkhar a si rem ve. Ko ding that a si. Nihin ni ah Ah, Bawipa nih sunparnak cu ko seh. Kannih unau rul zong kum hlei tum kum hlei li kar kan lan chungah rawl ei an kan som pak i an nei hai si lo an nei chun mi te he rawl an kan tuah piak ko rawl ei kan som an inn kan kal khawh lonak kan luh khawh lonak um bak Bawipa nih kan sim lo Zeiruangah porhlawtnak ruam kainak in a tuahmi innchungkhar ah Bawipa leluter kan si. Nihin ni ah thlarau mi fa kan i lawmhnak cu Jesuh aa lawmhnak innchungkhar an si. Hallelujah! Jesuh cu amah a cawisangtu, amah a dawtu hi a dawt pat tehna. Cucaah voikhat cu zoh hmanh, an inn ah a va tling i tuchan Baibal ka relmi kha cu ni cangka in Mary cu kan Bawipa Jesuh ka hram bak a khin ṭup a ṭhu le Jesuh a fuh le Jesuh nih zeidah a chim lai tiin a bia kha a bawh. Asinain

Khatlei in Martha cu a rian a tam i hi deu hi hi deu hi Jesuh caah hi deu hi ka tuah hnga maw a ti lengmang a ti lengmang le a buan a dohnak in a puang asinain Mary cu zeidah a buaipi lo Jesuh a buaipi kan kan tat hna seh. Hallelujah! Cucaah Egapuang i Bawipa ka nau hi hi vialte rian ka ṭuanmi bawm na ta lo ee. Ingu. Kha. Cucaah Jesuh nih Martha, Martha, thil tam tuk kong na buai i na ing puang. Asinain a herh tak takmi cu pakhat lawng a si. Cu a herh taktakmi cu aho na si kan ti cu Jesuh kan si. Hallelujah! Kan Bawipa Jesuh Khrih kan a herh taktakmi cu a si. Thil tang tukong na buai. Tuzan ah a rami vialte culawng si lo Khrihfabu nih hin kan buaipi thil tam tuk kong ah buai hlah usih. Jesuh le a biatak tu buaipi hlah usih. Hallelujah. Nehemiah Khrihfabu nih hin aw buai ni buai lo in aw buai lo ding kan vui cu. Khrihfa vaihnak ram, nan pemnak ram, thlarau mangṭam a tluinnak ram hin aw zeihmanh buaipi ti hlah u si. Kan buaipimi cu Jesuh le biatak buaipi ko hna u si. Hallelujah! Biapi tu. Tuchun cachia kan kan ruah. Sapa, atu hi ram ṭha kan phan kan ti nain e, fanu fapa ca cu le ṭihnung ko i, aman Donald, hrin le rang biakinn na tuk law pakul sawm thum tartate na pum le kha hna an thi lai i biakinn ah pumtu an um ti lo khi. Zeirungah vawlei an buaipi ca si, thil tam tuk kong an buaipi ca si, nihin hi kannih cu Jesuh buaipi ko hna usih. Jesuh kan buaipi lai. A biatak kan buaipi lai. Hallelujah. Mi nih zeidang thil buaipi lo usih. a hmasa bik ah a herh a herh lo a ti bak lo kha a herh taktakmi a herh ve ko nain a herh taktakmi cu Jesuh Khrih ka si kha nihin ni ah kan Khrihfabu nih a ngaite kan ti cu no zong ah

menmi zong a nu. Culawng cu hi hmun cu Jesuh le a biatak nih a kan ven lo cun Johan na nupi hmanh na si ngam ti lo hi na fanu na fapa na si ngam ti lo hi asinain Pathian biatak nih cun chunglei ah a kan sik piak hna. Ka tam pata seh. Hallelujah! Nifatinte thil ṭhalo a tuah tikah chunglei nun ah a catu a situ cu Pathian taktak a si. Cu mit cu buaipi hna u sih. Kum khat voi khat a tlawm bik ah buaipi hna u sih. Bawlung va chuih tuk ta. Val a va poh tuk ta. Buai hlah u sih. Thil tam tuk kong ah buai hlah u sih. Jesuh bawi ti usih. A biatak bawi ti usih. Hallelujah! Kha zoh hlan, khua ka ruat le ram ṭha nan phan kan ti le kan i lawm ko. Asinain aw, khua ka ruat, kan ram ca thla kan cam. Bawipa na supan ah ca ruah seh. Ka kum khat ah a tlawm i kum khat vui khat kum thar ni rawl ei lo in ram le miphun ca vui hlei thum thlak in cang cang tukum zong kha phantheng ah zothum le pakhat nih nithum zan thum chung rol loin thlan in cam hna weban so bang ca usah hallelujah nan do cu amah bu hna in khan in cam hna

Ro bantukin pe hna u sih. Hallelujah! Nihin hi na thih zongah na fanu nun ah na fapa nun ah sui lungun dohnak in biatak thlarau ro hna u sih. Jesuh nih a herh taktakmi cu pakhat lawng a si. Cucu na nau Mary nih ai ham cang caah ahohmanh nih an chunh kho ti lo.

Tahchunhnak ah, Australia ummi ah atu ah daina pa tuk si. Daina pa Adelaide hi daina pa motor tha bik hei tuk si. Daina pa motor tha bik asinain aw zoh hlan daina pa motor a kho lo in nan tampi hi kan i kan duh pawl kan i cin thong thong pa motor kan i cin motor atum han o motor som thum deng mang kan i thleng cang hi kam tam tha tha se Jesus neih a hlok ning Hallelujah! Hallelujah! Nehemiah zohhlan kha fangkhat hmanh kan nei lo nain aw nanmah nakin epa kan ei te Kam tam tam seh epa vialte an eitu pa kan pa si Hallelujah! Hallelujah! Kha ṭhanei thang nu nih hihi ka hmu bal lo e a timi min khual zut a hang zong kan din

Jesuh Khrih kha voikhat cu an ṭapa Lazaruh a thih lioah khin midang midang nakin an dawt bikmi Jesuh Khrih kha an siaherh le an cah i Maw Bawipa Jesuh na dawtu mi na hawipa Lazaruh e a zaw e a thi dengmang e an ti le an cah ka khuaruahharmi cu Jesuh nih

A ruang cu a zawmi pa va kar in va damternak in a thihmi pa a thawhter ahcun sunparnak a ngan deuh. Hallelujah! Hallelujah! Phundang in nihin ni aw miding miṭha ai timi hna nakin aw Jesuh sunparnak a langhternak cu misual a thi ciami a rimnam ciami hna nunnak an hmuh i hallelujah ti puai pa an thangṭhat cun Jesuh nih sunparnak a co deuh. Amen. Ka dam taktak seh. Hallelujah! Hallelujah! Cucaah na nih a cang hramhram e ti. Khi lu na va kal i an rak dol i kha kha zeidah an vui nan vui ti le thlan ah an kalpi e. Hika zawn te ah ka hun duh tukmi cu Jesuh kha kha zeidah an vui Jesuh nih ti hna le hika he an vui e kan vui e an hun tir cang ka in Mary le Martha an ṭap Jesuh nih a zoh hna le an ṭapa ruang ah an ṭang ning le an ṭapa a thawh khawh nakhnga ding caah a luin khawh nakhnga ding caah an lungfah an ṭahnak kha Jesuh nih a hmuh tikah Jesuh a ṭap ve. Ka vung that ṭha seh. Kan nu kan pa tampi hna nih sermon an tuah le Jesuh ka zei ruang dah ṭah kan ti ahcun Mary Martha nih an zum lo. Cucaah cun a ṭap. A si lo. Baibal mei a ṭial ko hi. Zeitluk in dah a dawt kha zohhmanh u an ti. Jesuh a ṭah le cangka khin le hawh midang nih khin zeitluk in a dawt hna hi zohhmanh u. Ka tam tat dah seh. An ṭapa Lazarus ruangah an mitthli thlak in an ṭahnak te kha dawh Jesuh nih a ṭah pi hna cu. Phun-an aw, sui ruangah ṭah le inn le lo ruangah ṭah le fale ca mipuai awnnak ruangah ṭahnak nakin aw thlarau lei a thimi an nun khawhnak hnga ding ca kan ṭah ahcun kan min thli Jesuh nih a rawm. Ka ram put seh. Nihin ni ah te a si ahcun na fanu thlarau i nunnak a hmuh khawh nakhnga ding caah na fapa thlarau nunnak a hmuh khawh nakhnga ding caah na mitthli dor khattal a ta maw?

Thlarau in an nun khawhnak hnga ding caah rawl ei ulh in na ṭah in na thli a luan ahcun Jesuh nih an ṭahpi. Kan ṭahnak ai hrawm. Ka tum thang ṭha seh. Cucaah a ti. Kha mah ti si cun mu kha mithi pa cu khoika dah nan vui hika ran vui. Mah ti si cun Jesuh nih rian a fial ve hna. ka tlung than hna seh. Mah ti si cu kha direct in thawhter a tim lo. Thlankhar kha hung Lazaruh Jesuh nih a thawhter khawh nakhnga ding caah Mary Martha rian a fial hna. Ai kharmi thlankhar kha hung ta u. Daniel ka dawtmi unau hna, maw Khrihfabu vialte hna,

a kan zuan le kan pathum te cun ar cakada phor le khuathlang lei kan kal le kan ar kha ni lin tuk le an ba tuk an til ka ar cu ka zo le ka zang a fak tuk le ka kal le a bom ning cun ti a ka van ning a chuah than nakin ka phawt

Keikar cu kan va zulh a dihlak a thi dih. A thi mi ports uh, foi ca foi ngai. Asinain leiba he ka kir. Annih cu a phorh a har. A nungmi phorts a har. Asinain aw zoh hmanh, phaisa he na kir. Kei cu leiba ka ngei. Ning i aw, zoh hmanh, a thimi hruai cu aw, phoi cu phoi deuh ko lai, a nungmi phorh cu a har deuh ko lai, han hlan sulaw pa na laksawng hmun lak si. Hallelujah! Cucaah cun hi ni ah kan Khrihfabu ah, kan member ah, kan innchungkhar ah Lazaru ruh zeizat dah kan ngei? Cat ko si. Lazarus in a ngei. Cu Lazaru a thu dih cangmi, a nam dih cangmi kha nu le pa hmanh nih a ring duh ti lomi kha pum lio hmanh i a khut in a khutmi ringkengmi Nehemiah pasal na kan ngei. Cu vialte Khrih nunnak, thlarau nunnak an hmuh khawh nakhnga ning cun Jesuh nih rian a kan fialmi cu ai khalmi inn kai a hung lut. Ka thangthat hna seh. Hallelujah! Nehemiah le Khrihfabu Australia vui thum kan phan i a vui thum ning tein kan nan awm i tialuk le sakin na tluang thang silo, tluang zulh khurup silo.

Ka ṭang tuk hna seh. Hallelujah! Cumin cangka i kha innka cu an ol le Baibal tu ka rel kha Jesuh nih thlan chung a zoh lo. Thlan chung a zoh cu law thlan chungah cun a thu a man a rim a nammi Lazaruh um. A nunnak tak a cu aw thlan a um lo, cung lei um. ka ton peng hlah seh. Hallelujah! Cucaah thlan a zo lo. A nunnak taktak ummi cunglei kha van a cau i kha a cam i Lazaru ra chuak tuah a ti le cunglei a nunnak a u i thlan i ummi Lazaru a tho. Ka thok tuah seh. Nihin ni aw anmah kan zoh hna ah cun A ngaite kan lung a dong lai. Anmah zoh hlah u sih. Na vapa ka zoh hlah, na lung a dong lai. A si kho lai lo, na ti lai. Na fa ka zoh hlah, na lung a dong lai. Asinain a nunnak taktak tlaitu cu Bawipa si. Bawipa au pek ko hna u sih. Hallelujah! Thinlung dihlak a Bawipa kan au cu naw, zohhmanh, nih nih khat ah cu naw, zohhmanh, na lung a dong cangmi fanu fapa, na vapa a nuntertu cu Bawipa si lai.

A liam ciami kan rak thih lio Zunafang vialte kan kaltak lai ti lo a si. Hallelujah! Sual thiammi sin ah khan na kal cang maw? A thi in sual thiamnak na hmu maw? ti hla ka duh tuk ee. Jesuh vel kha tling tein na zum cang maw? A thi in sual thiamnak na hmu maw? Bawi Jesuh, a thi in

Elijah puan kha Elisa nih a lak le cangka in ka puan a pam a ta lo, a hlonh cawlh ve. Hallelujah! Cunglei Pathian biatak thlarau uniform kan tirco le cangka hin aw zohhmanh mithi uniform kan puan hring kha hlonh hna u sih.

Bawipa min nih Bawipa le hmangchin lengmang ko seh. Nihin ni ah anih cu aw zohhmanh ram ṭha ummi si le a kenkip ah kal kho hi nihin ni ah Pathian dawtnak nan tei i nun hlun vialte nan kaltak i mithi zulafam vialte nan kaltak i Khrih Jesuh hmun nan zul ahcun vawlei cung hmun kip ah thawngṭha biatak thuamtu Bawipa na hman in um hna. Amen. Nihin ni kanmah pawl hi nanmah pawl nan cawl lo ca pei kan cawl cu nihin ni ah holh hmanh a thiam lomi zan ka ti kha Ka hi pheh ka hngak lo le phat ah Mirang pa nih a ka chon le chim awk ka thei lo le a holh ka thei lo ka holh thei ve lo zu no ai no. Hmm. Na thei ve lo ka thei ve lo ka ti ko kha. Reverend Ngun Oi nih Pau KBC mi tuan rak tuah ruah sur zong sol lo zong bia kana ka pum lai ti mi ka mirang hol in chim na thiam a cang na phat kan dang lai the ring come come no come come I go to the church nihin ni ah zoh hlan holh a thiam lomi kanmah hna nak cun aw holh a thiammi nangmah nih mithi zu na form na kal tak i kan mihring ṭhat a simi Khrih cu na hawngin na kal a si si cun ram la tu Bawipa nih hman lai. Hallelujah! Cucaah cun camping kai tiang lawnglawng hi sa hlah seh. Hallelujah! Tho usih. Kaltakmi usih. I phuaimi usih. Pakhat nu pakhat phui usih. Mitthi zu na fang vialte ka kaltak usih. A nungmi zu na fang in Jesuh cu cang sih. A thawngṭha chim u sih. Phuang u sih. Ram la u sih. Hallelujah! Minung pakhat tal ka thleng kho lai maw? Thla cam u sih. Holh ka thiam lo le chim ka thiam lo pe hlah u sih. Kha Nehemiah kanmah lei a si lo.

Thiang Thlarau program ning te hman a ṭha. Ka nunnak ah Thiang Thlarau a ka hnursawn ning ahdah tuzan zeikho cu tuzan ah nunhlun ka thawhtak lai. Mitthli zu le fom kuak khai nih tikur sahdah klasa phe zu beer one ka thawhtak lai. Jesuh cu ka zul lai. Mitthli zu le fom vialte thawhtak hna usih. Hallelujah. Bawipa nih a nan duh. Lungtekep aunak cha cun nangmah ah ka Bawipa na duh. Hallelujah! Keimah ah Bawipa na duh.